um ku na mhaka yin'wani lava ku vulavula hi yona a siku ra namuntlha ko va mavonelo ya mina um van'wani swi nga ndla yi nga mi khomi kahle mara leswi ni lavaka ku swi vulavula laha hi munghana lonene a hi twananeni to suka hi mavonele ma mina um xitichi xa hina xa munghana lonene um ku na nkarhi wun'wani wa vo 90s late 90s and early 2000 loko ni nga endli xihoxo loko hi kuma tikhalandara ta munghana lonene a ti ve ti tsariwa marito ya ku the best of both worlds A ni swi tivi ngopfu ku i ku tlhomiwa tinsiva ka njhani kwaloko mara a ku kombeta ta ku xitichi lexiya hi xin'wani xa the best in South Africa lexi ni lavaka ku vulavula hi xona ka siku ra namuntlha ni nga ta vulavula hi the rise and the fall of Munghana Lonene swi obvious Munghana Lonene leyi nga kona ka siku ra namuntlha. a ya ha fani na leyi ya malembe ndzhaku leyi ya malembe ndzhaku a yi khoma manambara na loko ku ri a yi nga khomi number one but it was one of the highest radio station in South Africa. eh, na ti-award leti a yi ti teka a ti ri ta xiyimo xa le henhla so leswi ni lavaka ku swi vulavula ka siku ra namuntlha is just ob observation ya mina loko ni ri wrong mi ta ni correct eh mara ku mavonele ma mina eh loko hi yi ta va yi nghene ka two thousand le two thousand ku ve na ku cincacinca ko tala ngopfu ka munghana lonene xi lexi mina xi ni karhata personally a ku ri ku cincacinca vahaxi va minongonoko yo karhi a ku na vahaxi van'wani va tivaka minongonoko yo karhi mi kuma ku without consultation with listeners u kuma ku vanhu va cinciwile. van'wani va haxa minongonoko yin'wani yo ka hi nga va tivi ka yona ku hi nga va tolovelangiki ka yona se swilo swo fana na sweswo I don't think i swilo leswi nga fair ka vayingiseri ku ya hi mina ne radio i vayingiseri a ku na radio yo ku nga ri na vayingiseri so mhani ta ku munghana lonene. before mi decide swilo swi kahle nkarhi wun'wani ku sungula mi consult vayingiseri mi vulavula na vayingiseri ku vayingiseri hi hlekete ku endla one two three na four n'wina mi swi vonisa ku yini because loko u u na tanihi vurhangeri bya xitichi loko mo cincacinca swin'wana na swin'wana mi nga consultangi swi nyamisa vanhu ku va va yingisela xitichi xa munghana lonene na mina ni ve muyingiseri for nkarhi wun'wani nkarhi lowu a xa ha ri kahle ngopfu mara masiku lama swa nyamisa because swo tala swa cinciwa unnecessary how can you fix something which is not broken mhaka leyo cincacinca vahaxi va minongonoko yo karhi i mhaka leyi ni nga yimeki na yona hi minkarhi leya khale late nineties a swi nga ri a swi nga ri kona sweswo loko ku ri na nongonoko lowa wa dillution a hi swi tiva ku ta va ku ri na chow chow or ku va na roy ngoveni a hi va tiva vanhu lava va a va khoma nongonoko luwa kahle mara leswi endlekaku ka masiku lama ma tivi kumbe ko va ma tirhele ya kahle mara ku ya hi mina a a swi veki ntutu wa kahle ka switichi um ku na program yin'wana yi nga va kona hi vo early two thousand or late nineties leyi a yi ni tsakisa leyi a yi ni khoma kahle ka munghana lonene a ku ri nongonoko wun'wana wo tlanga hi mudlivela a va ku exisageni xa nghombo it was a very interesting program short and interesting program a yi ni tsakisa swinene yi endle ku hi discover-a swo tala leswi a hi nga swi tivi hi province ya hina swilo swo hambanahambana ku na tiko ra ka n'wakhuwani leri a hi nga ri tivi vo tala ni pfumela swinene ku swi twa ku na tiko ra ka n'wakhuwani eka nongonoko lowu wa xisaka xa nghondo mara nongonoko luwa wu ve wu disappeara without further explanation ku endleka ku endleka yini nongonoko wun'wana lowu va yingisela va wu rhandza a va phate swipheta a va nghena ka wona a ku ri nongonoko lowu a wu vitaniwa dial your tune munhu a foyina a langa tinsimu leti a ti lavaka ku va a tlangeriwa tona nongonoko luwa a ku ri wun'wani wa nongonoko lowu a wu rhandziwa swinene hi vayingiseri mara without explanation nongonoko luwa wu vuye wu fa. eh, na sweswi a wa ha ri kona na ni pfumeli wu ta vuya no replace wona a na wu voni wu va u ri kona ka nkarhi lowu hi hanyaka ka wona leswi ni swi vonaka ko va na tinsimu ta miyingiseri laha mi kumaka ku ri vala muyingiseri wun'we la nga tinsimu to karhi tinharhu maybe ti tlangiwa uh, that cannot a wu nge swilo leswiya kumbe leswi nga ku endlisiweni swona leswi a swa ha fani na leswi a swi ri swona ka dialochon lwa a ku ri nongonoko wun'wani um hi laha hina tanihi vantshwa nkarhi wo nkarhi wolowo wa hina a loko kha hi kha hi huwa a hi vulavula hi swona maxelo ya vahaxi laha loko hi hlanganile a ku vulavuriwa hi swona so a ni hlamali loko ku ri xitichi xa munghana lonene hi nkarhi lowa khale a xi mbarisiwa tinsiva a xi wina swidlodlo swa ku hambanahambana because normally vanhu lava va va kha va fambisa vanhu lava va rhangela it look like a va a va endla swilo leswi vayingiseri va lavaka swona mi ni pfumela ku radio ya ku endla leswi vayingiseri va lavaka swona as long swi ri right eh radio yi fanele yi va yi endla sweswo mara leswi endlisiwaka swona namuntlha i don't know what is happening eh ni vulavula swilo leswi hi mhaka ku na mina ni mutsonga ni muchangani swa ni vava swi ni khomi kahle loko hi sala hi hlaya matimu ku munghana lonene a ri kahle khale leswi kombetaka sweswiwani swi vula ku a nga va a nga ha ri kahle ku fana leswi a ri swona khale se n'wina mi nga ku ni wa cheni n'wina mi nga le henhla um ko va xirilo xa mina tekelani swilo leswi ni nga ku swi vulavuleni enhlokweni ni vulavula hi mbilu ku vava a ni vulavuli hikuva ni mbenga mara ni ri lulamisani leswi nga onhaka ma swi vona ku swilo swi onhaka kwini ma swi vona swilo a swa ha fani ni twisa minkarhi ya yi le ku cinceni minkarhi a ya ha fani na khale mara a hi lunghiseni leswi nga sala ta ku xitici lexiwani xa munghana lonene um xala xa ha tekeriwa enhlokweni na hi tinxaka letin'wana so hi leswi a ni kha ni lava ku swi vulavula um mara ku na nongonoko wun'we lowu ni pfumelaka ka my next video. eh, ni ta vulavula hi wona lowu ni vona nga ku mlfm wa excel ka nongonoko wa kona ta vulavula hi wona ka nkarhi lowu taka se ka n'wina mi nga ku ni wa cheni kusuka ka youtube ni kombela mi subscribe eka xitichi lexi xa swihungwahungwana i xihungwani xa ni mi khomele xona eka siku ra namuntlha khomentani um mi share video leyiwani ta ku swilo leswiwani swi fikelela vanhu va right lava nga ta teka action leyi nga ta va yi tlakusa xitichi xa hina xa munghana lonene inkomo mba na siku ra kahle